Zirlaite chibai ka buk vek a che u. Tun ṭawmah hian zirlai sawmparukna kei ka pianna Mizoram tih kan zir dawn a ni. A chhung thu ah hian han lut chho nghal mai ta ila. Khawi hmun ah pawh awm ila. Khawvel let liam ah te pawh awm daih mah ilang. Tin, hmun khaw har leh mipui sang tam tak zing atang pawhin ni a lo chhuah laite a tlak leh dawn leh zan lai thleng pawhin aw Zoram kan ti vawng vawng thin a ni a. Hmun danga awm chang phei chuan Mizoram hi a ngaihawm vawng vawng thin a ni. Tin, fartuah leh vaube parte, zobawm thal romei zam te hi i han sawi dawn teh ang, tiin paragraph khatnaah hian a rawn dah a. Fartuah leh vaube te hi Mizo rama thing kung par thin, Pangpar mawi tak mai an ni a. Tin, zo bawm, zo an tih chuan hmun sang, hmun sang a awm thin, thal lai, ruah sur loh lai vela chhum, romi, an zam chiai mai chungchang te kan sawi chho dawn a ni, tiin kan zirlai ziaktu hian a rawn sawi hmasa a. Thal a lo ni a, romei lo zam thin te kan sawi tawh ang khan thal lai hian romei a zam thin a, ruah sur loh lai hian heng te pawh hi Pathian themthiam remruatna ropuizia a ni zel awm e. Chung romei chhum te chuan tlang an bawm a, an. bawh pawh chiai a, chu chhum te chuan tui hnawng a pai tlat avangin hnim leh khami chhunga thlai chi hrang hrang te tan khan a lo tha em em mai a ni a, ruah sur loh lai pawhin. Tin, ramtuk thla a ti a, chu chu February thla tihna a ni a. Chawnu lam February Tawp lam a chapui in pho iar uar mai te a rawn ti a. February thlai hian Mizo ten lo an vat thin a, ramngaw te hriat in thing te an kit a, chung an thing kih te chu a in delh nel nul mai a, chu chu ni in a rawn em char a, khatiang khan,

Tho a ni a, nang chu e, nang chu e, vau be ah i chang ang, a ti a. Tin, vau be pawh thing hming tho a ni a, kan sawi tawh ang khan far tuah leh vau be te chu thing a par mawi taka par thin an ni a, kum tinin kum tinin kan par vul ching cheng dawn nia an lo tih te, an lo intiam ang a. Tun thlenga khel lova an vul dun han hmuh te hian sawifiah thiam rual loh hlimna leh lungawina Mizote thinlungah a rawn thlen thin a ni, a ti a. Khel lo han ti awmzia chu ngei ngeiin, lo thleng ngei ngei, par ngei ngei, tihna a ni a. Tin, Tromir thla a khawpui ri dur dur thin te a rawn ti leh a, Tromir thla han tih chuan May thla chho vel a ni a. Tiang chuan thal a lo reh a, ruah a rawn sur chho tan dawn ta a, tro te lo haw in lo haw in khatiang ditli far fem te a rawn chhem ri seng seng a, ruah in bang a rawn theh thawt thawt mai te, a ti a. Dihlifar fe hman tih chuan hmanlai Mizo pa in chu a chung di a ni thin a. Dihmawr ah khan tiang chuan ruah rawn sur tui kha a far luang thla thin a, khami dihmawr a fem kha inchung hmawr ah kha ditli far fem an tih chu ni a, khatiang ah khan tui a rawn far a, tin chu mai ni lovin khatih hun lai mei thla cho vela ruah rawn sur turin a thli a rawn tleh a, thli in a ditli far fem a rawn chhem ri seng seng mai te ruah a rawn sur a, ruah sur pa thli thaw in a bang ah a rawn theh thawt. thlawt mai te. Tin chu mai ni lovin Zoram tinuamtu sava no neih hun a lo ni a, chu sava no neih hun a ni e tia rawn puang zartu, rawn tlang aupuitu Kilthei Hrok Daiah Tiang khan a rawn thlawk kual a, a rawn hram a, chung zawng zawng te chuan awm zia thuk tak a nei a ni. Hun dangah khatiang khan a thleng ngai miah lo. Mahse, an hun bite zelah khan Pathian ina ti tur leh ni tura a ruahman ang thlap thlap zel a. Khatianga nungcha te an han nung a, ee, hmaiawm miah lova an hun bi zel a, khatianga an tih tur ang an rawn ti te khan Mizoram a ti Mizoram em em a, Zoram hi a ti nuam tak zet a ni. Tin, fur a lo reh a, ruah sur te a lo han a, Tlang han thlir ila, a fai em em mai te, duhawmna tinreng thuam ni awm tak maia an hring dup mai han hmuh te, ruah tuina a tlang zawng zawng mai an sil fai, zahawm taka an thu lurh mai, an awm lurh mai han hmuh te khan Mizoram kan pianna Mizoram mawizia te nawmzia te a hril a, tin chu mai ni lovin Rengchal leh Ngirtling te U Leu tena he ram lo pian tir ata an hla chul thei lo. an rawn sa a, fur khawthiangah chuan zai an rawn rem thin te. He ka pianna ram te tak te zaia ti khat tur hian Pathianin a lo ruat reng mai tih te han hriat hian nun a ti hlim em em a, nun a ti kim a, an tih tur leh An tana hun ruat sak te chu an hai reng reng lo. Ram dang mite tan chuan bengchheng leh nin awm te pawh a ni mai thei e. Mahse, heng tel lo hi chuan Mizoram hi a kim lo a ni. An ni aw tel lo chuan Zoram hi Zoram a tling lo a ni. Heng zai rem chhung te. hi awm ta lo sela chuan Zoram hi a reh ngawih ngawih anga a van khaw har thlak dawn em tiin kan zirlai ziaktu hian a rawn tarlang a ni. A dik reng bawk a, kan pi pu te nunah hian heng nungcha tlawm tak anga lang te hi an hlu ngawih ngawih a, lungtileng nungcha thawm bengchheng ni lovin thawm ngaihnawm a ni fo thin. a ni. Tin, hun pui rawn inher thin te, thlasik sik leh sa leh boruak inthlak danglam thin karah fa vang hriltu a ti a. Tichuan, hun a inher chho zel a, kan pi leh pu te hunah khan kan rilruak an hriat tel atana ka duh chu sana an nei lo va. Tin, hun biachhiarna tur calendar hran an nei miah lo a ni. Amaherawh chu an chheh vela thlai te, pangpar te, thingkung te, sava leh khatiang thereng thleng khan hun bi an lo chhiar thin a. fur a lo thleng dawn a ni tih te kha an chheh vela thil nung hmangin an hria a. Tin, he kan zirlaina a sawi tak ang chiah hian sik leh sa boruak inthlak thleng chho zelah khan fa vang a lo thleng dawn a ni, ruah sur te a lo reh ang a, khua a lo nuam chho dawn a ni tih an hriatna chu an thur lo par ve ringawt. mai te kha a ni a, tin chu mai ni lovin pangpui hnah an tla kawlh te, tin zawngṭa an bilh bawlawk chho te kha September, October, November thla kha tiang hunpui boruak a lo inthlak thleng chho dawn, fa vang a lo ni chho dawn a ni tih te an hria a, tin chu mai ni lovin Mizote thinlunga a mawi em em mai, mit a mawi em em mai, zam zo leh dirh ken lo par ve ringawt mai te hian awmze thuk tak a nei tlat a ni. An rawn par ve satliah ngawt a ni lo. Heng te hian sawifiah thiam rual lovin Mizote thinlungah hian awmzia Ropui tak mai a rawn thlen thin a ni tih lai te hi kan hriat a pawimawh awm e. Favang ni chhuak duhawm tak te tlai lam a lo ni a, kawl an sen phut a, phingpihlip thlawk chhuak, Bak ina an lo ei te, tin chu mai ni lovin sial sir ina van lai zawla an in chuh luai luai mai te, mu te chi khat a nia sial sir kan tih hi. Tin chu mai ni lo, fuan hawr ina a hlawpin van lai zawl an an tuam dul. Dul mai te. Fuanhawr chu sava a rual a thlawk dul dul mai inah van an an tuam dul dul mai te. Kan pi leh pu tena an an hmuh khan chung atang chuan van lam an thlirna atang khan lui lama sangha in no nei turin lui hnar lam an pan a, An tui dawn a ni tih kha Mizo pa thinlungah khan hriat tirin a awm daih mai lai te hi a ropui dangdai em em a ni. Tin, thlasik rim a han nam a, Daiah, Daiah Chumi awmzia chu ramhnuai leh hemi khawchhung indaidanna te pawh niang chu khatianga tlangsam te, Japan hlo an han par ringawt mai te, heng pangpar tlawm tak nia lang te hian Bethlehemah Remna lal a lo piang dawn a ni tih kha an tlang au pui tlat mai a ni. An rawn par sa tliah a ni lo. Krismas a hnai ta hle mai tih kha heng tlangsam leh Japan hlo par te hian a rawn hriat tir a, a rawn tlang au pui a, pangpar sa tliah An ni ringawt lo va, lungti leng thei pangpar, nun hlui ngaia pachang kur tir thei pangpar an ni tlat mai a ni. Heng pangpar te nen lo hi chuan nun a kim lo va, Mizo nun nen then hran theih a ni ngai reng reng lo a ni. Tin, he. Kan pianna, Mizoram hi Mizo lalte khan lu chhum pawh an huam a, chumi awmzia chu thih pawh hlau lovin, an ban chhum pawh hlau lovin midang hnam dang lakah khan an lo kap zau a ni tihte pawh kan hriat tel a pawimawh khawp mai. Silai hmangin, chem tum hmangin an hmanraw neih ang

Sa lakah te an ring rawlhin midang tir mai lovin anmahni ngei kalin he ram hi an lo hum a ni tih te pawh hi kan hriat a pawimawh tak zet a ni. Khawharna leh rilṭamna te, tuihal dangchara chauhna te tawk chungin he ram hi vawinia ṭhangthar te tan hian kan pi leh pu, kan Mizo lal, kan Mizo pasalṭha te khan an lo hum a ni a. An thisen tam tak a bua a, ramdaiah an taksa a tawih ral a, an taksa peng tinte chu tlang hrang hrangah hian sem darin a awm a, chung an taksa tawih ral, an taksa chu lei tha lo changin chung lei thate chu vawinia, Thing leh mau sang tak tak lo ding ta te hian an ring a ni tih lai te pawh hi kan hriat tel a pawimawh tak zet. Kan pi leh pu te kha an tawih ral satliah mai a ni lova, an ri ral satliah mai a ni lo. Vawinia hian an thisen luang chhuak te pawh kha a ri ral mai lo. Heng tlang leh tlang inkar a, tlang kar che a, luiah te hian a insem darh a, lui tui luangah te hian a la luang zel a ni tih te pawh hi kan hriat tel a pawimawh em em a ni. Heng tui te ringa nun atana hmang thin keini Mizo te a chhunga cheng Zofa te leh mi hrang hrang te leh Luia nungcha awm zawng zawngte nen hian chhul khat kual kan pianna ram ina a fahrin te kan ni a, thisen thuhmun ring chutianga nung chu kan ni. Mizoram avanga nung kan ni a, Mizoram chhunga tui avanga nung kan ni a, tin heng kan tui te pawh hi a vawt ngaih mai a, A micheng te chawl hal dawm thin tu te a ni a, a hlu em em a ni. Ram dangah te kan kal chang te pawhin kan hre awm e. An rama an tui tui loh zia te, in mai atana a tlak loh zia te pawh kan hre thep ang. Amaherawhchu Mizoramah chuan hmun tin rengah han kal ilang, Kan lui tui te a thianghlim em em a ni. In maitlak, Khawkar kawnga lui te tui rawn luang te pawh hi in maitlak, in bual nan te leh khatianga tlak vek te an la ni a. Hengah te hian kan pi leh pu te thisen kha a in sem darh vek a ni tih lai te hi hria i lang. Chung ringtu te chu kan ni a, kan chawlhal, kan tuihalna min dawmtu, min chhawktu a ni a, a tui a vawt thap kak mai a, patling hah rim tawng chhawlhal tan chakna thar a pe a. Chakna mai ni lovin nunna min pe a ni tih te hi hria ila, a pi leh pu te amah atanga tuchhuan an thlah a lo kal lawm zel tur thlengin nunna a hlan chhawng zel thin a. Chuvangin heng tui te hi a zahawm a, zah leh duat taka enkawl hi a phu hliah hliah a ni tih lai te pawh hi hre ta ilang. Tin. A dawt lehah chuan heng lui tui hi mi tam tak chuan an ti bawlh hlawh mek zel bawk a ni tih lai te pawh hi kan zirlai hian a rawn sawi tel bawk a. Nunna min pe tu ber in tlak lova siamtute, ram timawitu luia nungcha te Tura hrai hlum vek duhtute hi kan ram hmelma an ni a, heng ho hi mi hlauhawm, mi dawn tawi, mi dawn tawi han tih chu ngaihtuahna tawi, ngaihtuahna thui hmang lo, mahni lu chunga meiling chhek khawl, mahni fate ngei in atana tur petu an ni a. Chuvangin heng mite hi. Mizo tih atan a mawi lo. Mizo dik tak chuan kan tih tur a ni lo va ni tih lai te pawh hi kan hriat nawn leh a pawimawh tak zet a ni. Kha kha tun atan chuan he zirlai sawm paruk bikah chuan kan zir theih chin ni se la, a bak hi class dangah kan chhunzawm leh ang a. Chutih rual erawh chuan. Tun tumah hian in tih tur home assignment pek cheu kan duh a, chumi chu inneih sawmna kan ziak ang a, kan thiam dan ang angin kan ruahman ang a, board exam atan hian a pawimawh em avangin chuta inneih sawmna kan hriat tur pawimawh deuh deuh. kan tar lang ang a, heng inneih sawmna kan ziah dawn reng reng hian a thupui hi ziah ngei ngei tur a ni a, kan sawi tan khan a thupui chu inneih sawmna tih kha a ni mai a, hawrawppuiin kan ziak ang a, tin kan misawmte hming leh veng hming ziah tur. A ni a. Tin, chu bakah chuan inneih tur te hming mipa lam sawmna a nih chuan hmeichhepa hming ziah tel tih lan ṭhin a ni a. Chutih rual erawh chuan hmeichhe lam sawmna a nih chuan mipa pa hming leh veng tih lan a ni ṭhin a. Tin, chu bakah inneih ni leh hun a dar zat te, inneihna hmun tur leh a lawmna hmun tur te, A sawmtute hming leh veng hming te khatiang khan tarlan thin a ni a, nangmahni ngei pawhin inneih sawmna in dawng tawh tih thinin ka ring a. Chu mai ni lovin nangmahni chhung atang pawha inneih sawmna in chhem chhuah tawh te pawh a awm ang. Kha ang chi te kha han mit thla ta u lang, tuna thupui point hrang hrang hriat tur ka rawn sawi piah lamah khan inneih sawmna mi tena mi te tana i va pek tura kha uluk takin i lo ruahman la, a hun leh ni te, a dar zat emaw, a hmun inneihna hmun tur ang chi te, a inneih tur, tu leh tu nge innei ang, tu nge pa a ni ang, tu nge a sawmtu, tu nge i va sawm a tih laika chu i duh dan danin khatlaika chu i phuah chawp mai ang a. Khatiang tur khan. han rua hman tal a, i ka sawi ta ang khan inneihsawmna i lo mit thla thin ang khan uluk takin han rua hman chin tal a, a thawm e. Tuna tan chuan kan zirlai kan duh tawk leh phawt ang a, zirlai zawng zawng ten hun tha tak hmang ulh ang, kan hun a kal zel a, chuvang chuan exam tana atana inbuatsaih kan ni tih hre rengin Tih tak zetin uluk takin in zirlaite tha taka zir zel turin duhsakna ka hlan nawn leh chu a ni. Inzavaiin mangtha phawt u le.